uh, y faen oedd ar y top a di roi ti'r ochr fan hyn a wedyn da ni di roi ti'n ôl wan so mae'n i lle o rai ni gael mynd i craen gyn uh, yr hen David Nash na i, i roi uh, i chodi a roi ti'n ôl mae'n pwyso rhyw i fyny rhyw hanna tunnall ond sydd o'r hef obol di roi tina dwi'n gwybod ond mae'n i hôl ni lle wan ag y cerig rowndi hi fel ag oedden ni wedi cael hyd iddyn nhw tu allan i fan hyn Mae yna gerrig lot llai ac oedden ni'n gwybod o beth o'n ddarllen bod yr carneddau yma, o na fedd yn nhw, gistfaen, ac oedd y carnedd wedyn, ac rownd yr ochr allan, o na gerrig mwy. A phoes. Wel, da ni di bod yn fan hyn ŵan, a da ni di ffindio, dwn i'm os weli di'r cerig ma'n mynd rownd ffordd hyn ŵan, y cerig mawr, a reit rownd, ac yn ôl fforcw, a dyma da ni'n drio cael hyd yn pen draw na ŵan, i dractio wneud y cylch, os di'r cylch yn, uh, yn llawn. Llynad, ar ni dyllu lawr, a ddothon ni hyd i be oeddan ni feddwl o ryw fath o esgyrn, mae llynian o gyno ni, da ni cadw sampl ohonyn nhw, Ac yym da ni isio gyrru nhw i testio. Mae yna ffordd o destio, maen nhw'n medru dweud bod yna fwy o rywbeth yn y part yna lle mae'r bedd o'r esgyrn yma na sy'n yna. Da ni wedi cymryd un, dau, tri o dri wahanol lle a hwn a gyrru nhw ffwr i gael eu testio. Mi gathon ni yr uh, arbennig, arbenigwraig uh, Francis Lynch yma, a mae hi yn hynod o dda efo rhyw bethau fel hyn. A mi ddoth i fyny ac uh, ia, o hi'n meddwl siŵr na cistfaen oedd hi. So mi ddaru hynny roi rhyw hwb i ni. Chos cyn hynny, o'n am llawer o neb yn meddwl na na oedd hi, ond, uh, ond y fi lle. Wel, uh, di cymryd i gyfodrwy, da ni ddod yma os oes yma i ddangos i'r bobl sy'n cymryd uh, uh, dod yma i weld ni lle. Um, mi gath hwnna hyd yn 1970 saith dwi meddwl o'dd 'i pan oddan nw'n ail neu pan oddan nw'n gneud y gwaith dŵr yn gwlad fama a tyllu i roed peipia dŵr i lawr ac o'dd o'n un metr i lawr yn y ddaear mewn yn y creigia medda fo. Da ni'n meddwl na oed y fodrwy tua canol oesol ma' nhw'n deud ond uh, wrach fedra ni gael uh, gwybodaeth eto am hyn. Ynysyddion wrth gwrs fama a copper alloy fama. Mae hein i wneud Efo'r yym trydan o'dd yn mynd i fyny o Dol Wen i fyny i Blaenau Ffestiniog i'r chwareli. A ma' gynnon ni ddarn o'r coedyn yym wedi ca'l 'i lifio wsos yma a 'dan ni am yrru hwnna i ffwr' i ga'l y dendrochronology ar hwnna. Yr fflint flwyddyn yma 'dan ni 'di ca'l hyd ydi jyst tu allan i lle ma'r bedd yym ag o'dd ar ben lefal lle ma' 'na glai a cerrig mân yn y clai. A jyst o dan hwnnw wrth gwrs mae'r pridd coch a'r cerrig mawr ma'n dod i'r golwg. Fatha tools oedden nhw'n cael eu defnyddio. Y darn bach o lestri 'da ni 'di gael flwyddyn yma a mae o yn hen achos mae'r yym yr glos tu fewn neu'r gles tu fewn sydd fod yn ddu wedi cael ei uh, rwbio i ffwr a mae siap o fel rhymyn o gwpan bach a dwi yn meddwl bod o yn septi, septi
Reit, dyma ni lle da ni codi'r babell, da ni chodi yn ganol cwt crwn, a mi weli di'r olion yn mynd reit rownd ffordd hyn ac yn ôl fforcw. A mae hwn, feda'r hwn fod o mewn rhyw fil o blynyddoedd.